Nyadi minggu tu aku datai baru nguluka kitai sama besembiang ba minggu ke tujuh belas udah Triniti. Kena kitai mungkal sembiang kitai minggu tu, kitai nyanyi lagu Ku Datai Ku Nyerah.

Jaku penulu diambi ari Surat Saint Paul ngagai orang di Kolosi bagi tiga ayat tujuh belas munyi tu, Semua utai ti digaga tauka disebut kita, patut digaga dalam nama Tuhan Jesus, lebuh maya kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ti Apai.

Amen. Sampi kitai. Tuan Allah ti pemadu bekuasa, Nuan udah ngaga kami ke Nuan empu, lalu ati kami enda nemu jenuh datai kia tetemu ke Nuan. Iri pengerindu Nuan ke dalam ati kami, lalu batak kami ngagai Nuan. Lalu baik kami dudi ila ngagai negeri Nuan ti di serega.

Nyadi diatu kitai ningaka bacha ari Injil. Bacha diambi ari Injil ti ditulis Saint Mark bagi semilan ayat tiga puluh lapan ngagai lima puluh. Mulia Kristus pengelepas kitai. Ku John bejaku enggau iya, Pengajar, kami udah meda orang siku muru antu dalam nama nuan. Lalu kami nagang iya, laban iya ukai bala kitai. Ku Jesus madah ngagai sida, Anang nagang iya, laban nadai siku orang ti ngaga kereja jih dalam nama aku deka nyebut utai ti jai pasal aku udah nya. Laban barang orang ti enda ngelaban kitai nyukung kitai. Kingatka tu, barang sapa ti meri kitai secangkir ai irup laban kitai nembiak Kristus tetap deka nyambut upah iya. Barang sapa ti ngasuh anak mit tu ngelengkaka pengarap iya ke aku, Manah agi enti iya ditating enggau batu kisar ti besai lalu lalu dibuai ngagai tasik. Nya alai enti jari nuan mai nuan bedosa, tetak iya. Laban manah agi enti nuan tama ngagai pengidup meruan nadai jari sepiak ari ti bisi dua iti jari lalu kena buai ke dalam neraka, ke dalam api ti enda nemu padam. Di endur nya ulat sida enda nemu mati, lalu api enda nemu padam. Lalu enti kaki nuan mai nuan bedosa, tetak iya. Laban manah agi enti nuan tama ngagai pengidup meruan nadai kaki sepiak, ari ti bisi dua iti kaki lalu kena buai ke dalam api neraka. Di endur nya Ulat ti makai sida enda nemu mati, lalu api enda nemu padam. Lalu bekenya mega enti mata nuan mai nuan bedosa, keruk iya. Manah agi nuan tama ke dalam Perintah Allah Taala enggau mata sepiak. Ari ti bisi dua igi leka mata tang kena buai ke dalam api neraka. Di endur nya, ulat sida enda nemu mati. lalu api enda nemu padam. Genap iku orang deka dituchi enggau api sebaka piring ti dituchi enggau garam. Garam nya endang badas, tang enti iya udah tabar, baka ni jalai ngasuh iya masin baru. Kembuan garam dalam nuan empu lalu bebaik enggau pangan diri. Tu injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kitai. Dalam nama Apai enggau Anak enggau Ruah Kudus. Amen. Nyadi ba minggu ke tujuh belas udah Triniti tu, aku mai kitai nyagam bacha ayat ba Injil uh, Saint Mark bagi semilan ayat lima puluh tadi ti nyebut munyi tu. Garam nya endang badas, tang ti iya udah tabar, baka ni jalai ngasuh iya masin baru. Kembuan garam dalam nuan empu, lalu bebaik enggau pangan diri. Tu mega tau dipeda kitai ba Injil Luke bagi empat belas ayat tiga puluh empat, enggau Injil Mathew bagi lima ayat tiga belas. Ditu aku tekait ati ninga jaku Tuhan Jesus ti nyebut kembuan garam dalam nuan lalu bebaik enggau pangan diri. Nama kebuah Tuhan Jesus nyemaka pengidup kitai enggau garam? Lalu nama guna garam dalam pengidup kitai orang Kristian? Bekeni iya ulih mai kitai bebaik enggau pangan diri? Nya alai diatu aku mai kitai beratika reti guna garam dalam penyanggup lama. Enti kitai meda ba bup Penyampau bagi lapan belas ayat semilan belas, Enggau ba bup bansa Israel ti kedua, Bagi tiga belas ayat lima belas, garam tu dikena nanggam sempekat. Ngambika sempekat ti ditanggam nya tau tetap belama lama iya. Tu dikumbai sempekat garam ba penyanggup lama. Ba bup dua Raja bagi dua ayat semilan belas ngagai dua puluh dua madahka garam tu iya nya utai ti meri pengidup sereta mega nabarka utai ti jai tauka utai ti tau nganu kitai. Baka Elisha ti nuchi ai ti kamah ba Jeriko. Awak kai nya enda ngasuh mati tauka kelebuan. Ba Bup Pengulu Bagi Semilan ayat empat puluh lima enggau Bup Ulang Adat Bagi dua puluh semilan ayat dua puluh tiga madahka garam tu mega digerabu ba menua ti udah dialahka lalu nyadika tanda menua nya udah kena rusak. Pia mega garam tu dikena ngunsut anak mit ti baru ada ti dipadah ke ba bup Ezekiel bagi enam belas ayat empat. Nyadi tu dikereja disangka dikena nuchi anak mit nya ari igi penyakit lebuh lebih agi lebuh maya tali pusat udah diketas. Garam tu mega disadang orang maya nya dikena nyaga anak mit nya ari kachau kuasa antu. Munyi ke padah ba bup Ezra bagi enam ayat semilan, Garam tu siti perengka ti diguna kena ngatur sembiang dalam kaba tauka dalam Rumah Sembiang. Enti kitai meda ba bup Pemansut bagi tiga puluh ayat tiga puluh lima, garam tu mega dichampur ka ngagai menyan ti ditunu awak ka menyan nya tau tuchi sereta kudus. Enti kitai meda ba bup Adat Lewi bagi dua ayat tiga belas, enggau bup Ezekiel bagi empat puluh tiga ayat dua puluh empat, garam tu mega dikena ngerabu piring gandum tauka piring tunu, ngambika piring nya tau kudus sereta tuchi. Kelimpah ari nya, garam tu mega beguna dikena ngulai lauk enggau utai dempa ke bukai. Munyi ku Job ba bup iya bagi enam Ayat enam munyi tu, Tang sapa ti rajin makai utai tabar enda begaram. Maya rambau Tuan Jesus kelia, garam tu utai ti beguna bendar. Orang Gerika ngumbai garam tu utai Petara. Lalu orang Roma madahka nadai utai lebih beguna ari mata panas enggau garam. Ba kitai kemaya hari tu mega garam tu amat beguna bendar kena ngulai lauk, awak ke lauk bisi nyamai asai. Ba kitai rumah panjai garam tu dikena kitai ngasam lauk tauka ngaga pachak daging ngambi ke tau tan lama. Garam mega dikena kitai ngaga ikan masin, telu masin. Kena nyeruk buah tauka sayur. Garam tu mega tau dikena nuchi nyawa ke rabus. Tau nyadika ubat pedis perut enggau kena nuchi telih. Garam mega tau dikena nabarka rachun lebuh bisi orang ngerachun ai kena ngulihka ikan. Ba sekeda kitai ti bedau Kristian kelia, garam tu tau ditabur lebuh maya ngiga utai ti lenyau. Laban garam nya disangka ke ulih ngerami mata antu tauka mata sitan. Kitai mega suah meda bala pederi ngena garam. dikena merekat kai kudus. Garam tu baka reti utai ti tau meri pengidup ngagai kitai mensia. Dagin jelu tauka ikan ti udah mati lalu digerami ke enggau garam tau ngasuh iya ulih disimpan lama sereta tan. Nya kebuah Tuan Jesus ngasuh kitai orang Kristian patut baka garam. Nyadi orang ti ulih nagang pengawa ti enda manah ti tau nyadi ba pengidup kitai. Iya nya nengah kitai ti mai pemanah, penyamai, pemaik ngagai pangan diri. Kitai patut nyadi orang ti meransang pangan diri ngereja pemanah, lalu ukai orang ti mai penguji enggau penyai. Kitai patut nyadi orang. Ti mai pemaik lalu ukai nyadi orang ke pengasut. Kitai patut mai penyerakup ke semua orang, lebih agi ba kitai sama Kristian, lalu ukai deka mechahka kaul kitai enggau pangan diri. Dalam ulah kitai, kitai patut baka garam, ngambika tau nyadika guna enggau ke chunto semua orang. Chunto ti mai pengerindu, pemaik, pemanah, pengelurus enggau penyerakup ke semua mensia. Laban garam ti masin, iya nya ulih ngasuh lauk ti dipakai kitai berasai nyamai sereta enda tabar tauka penat. Enti kitai makai buah maram tauka buah asam ti masam, lebuh iya dipakai kitai lalu digerami ke enggau garam, Iya tau pulai ke nyamai. Baka nya mega pengidup kitai orang Kristian, patut mega bisi penyamai iya diasaika kitai. Pengarap Kristian patut mai pemadas, pengerindu, pemaik enggau pengaga dalam pengidup kitai. Amat meh kitai suah agi dituntung penusah, penyuntuk, pemerinsa, penyakit, enggau utai bukai ti tau nagang kitai ngasaika pengelantang enggau penyamai ba dunya tu. Nya alai kitai tau berengkah ngasaika pengidup ti penuh tauka meruan lebuh maya kitai betuaika Jesus Kristus. Laban Jesus empu nyebut ba Injil John bagi sepuluh ayat sepuluh munyi tu, Aku datai awakka kitai tau bulih pengidup ti meruan, pengidup ti belipat-lipat. Orang ti enda sama pengarap enggau kitai mega patut meda pengidup kitai penuh ulih pemaik enggau pengaga dalam Jesus Kristus. Ngambika kitai tau ngembuan pemuas dalam pengidup kitai sekumbang kitai ti agi idup di dunya tu. Pengirau enggau penakut enda patut nating pengidup kitai. Enti kitai enggau penuh pengarap ke Jesus Kristus nya Penyelamat enggau Pengelepas kitai mensia, ari kitai ti berani sereta ngembuan ati ti liat, kitai ulih nyadi baka garam ti tau mai penyamai kediri empu, kediri sebilik ke pangan kitai enggau ke semua orang ti begulai enggau kitai. Lalu kitai ulih nyadika Saksi Allah Taala ngayanka perintah mulia Iya ba dunya tu. Nyalai pemasin kitai patut dipandangka dalam pemanah ati kitai, jaku kitai, enggau pengawa kitai. Kitai patut nyadi orang ti ngayanka perangai Tuhan Jesus dalam penyinu enggau pengerindu kitai. Ba sembah kitai orang Kristian, kati ke kitai ulih nunjukka pemasin pengarap kitai ba sembah ti bendar? Ba kitai orang Kristian, kitai madahka Allah Taala nya ulih nerima sembah mensia. Nya kebuah Tuhan Jesus nadai ngaga sebarang adat pasal chara kitai nyembah tauka besembiang. Iya enda meda gari ti dikena kitai tauka pengawa ti diatur kitai lebuh besembiang. Iya tetap nerima sembiang kitai enti kitai nyembah Iya enggau penuh pengarap sereta dalam roh enggau pemendar. Iya semina enda ulih nerima sembah orang ti enda ibuhka penyalah tauka dosa diri. Munyi ke disebut ba bup Masmur bagi enam puluh enam ayat lapan belas munyi tu. Enti aku enda ibuhka dosa diri, Tuhan tentu enggai mendingka aku. Tuhan Jesus ngajar kitai nyembah Allah Taala enggau basa enggau nangi, sereta enggau penuh pengarap. Munyi ku Tuhan Jesus ba Injil John bagi empat ayat dua puluh empat munyi tu, Allah Taala nya roh enggau pemendar. lalu sida ti nyembah iya enda tau enda nyembah dalam roh enggau pemendar. Maya tu kitai tau nanya diri empu, Bekeni kitai tau bulih ati ti tuchi kena nyembah Allah Taala? Bup Kudus ngajar kitai ba satu Samuel bagi lima belas ayat dua puluh dua munyi tu, Ni ti dikerinduka Tuhan? Ati ti ngasi kia tauka piring? Manah agi enti kitai ngasi kia ari ti ngenjukka bedus ti gemuka piring kena ngadap iya. Kitai selalu deka nguji ngaga pemanah tauka nitihka Adat Allah Taala dalam pengidup kitai. Tang kitai ditagang dosa ti ngelamun kitai ti endang chukup kuat. Iya selalu ngalahka peneka ati enggau runding kitai ti deka nyembah Allah Taala. Tu kebuah Allah Taala enda ningaka sampi kitai munyi ke dipadahka Nabi Isaiah bagi lima puluh semilan ayat dua munyi tu, Tang ketegal dosa kita, nya kebuah Iya enda ningaka kita. Dosa kita ngasuh kita ngejang ari Allah Taala, lebuh kita besampi ngangauka Iya. Tuhan Jesus mega bisi nyebut ba Injil Mark bagi tujuh ayat dua puluh satu ngagai dua puluh tiga munyi tu, Laban peragam ti jai datai ari ati iya. Nya ke ngujungka iya ngereja utai ti jai. Semua utai nya datai ari ati mensia lalu ngasuh iya enda tuchi. Enti kitai enda ulih ngubah perangai kitai ti jai ti datai ari ati kitai ti enda tuchi, lalu tetap nitihka pendiau ti bedosa, Kitai nya baka garam ti udah tabar. Munyi ku Tuhan Jesus madah ba Injil Saint Matthew bagi lima ayat tiga belas munyi tu, Kita baka garam ke semua mensia. Tang ti garam udah tabar, nadai jalai ngasuh iya masin baru. Iya nadai diguna agi. Nyalai iya lalu dibuai sereta diindik kaki orang ti bejalai. Tang, enti kitai bisi ngembuan ati ti taluk sereta pengarap ti tegap ke Allah Taala dalam Jesus Kristus, Allah Taala tentu deka merika kitai penyaup Roh Kudus Iya. Iya deka nyelamatka kitai ari ti diperintah kuasa dosa ba dunya tu. Iya tentu deka nyaup kitai nuchi ati kitai ari ti dikuasa kuasa dosa, lalu kitai deka bulih pengelantang lebuh kitai ti nyembah Allah Taala. Laban Tuhan Jesus bisi nyebut ba Injil Matthew bagi lima ayat lapan munyi tu, Lantang meh sida ti tuchi ati, sida deka meda Allah Taala. Nya alai tuchi meh ati kitai dulu sebedau kitai nyembah tauka ngadap Allah Taala. Nuchi ati ari kuasa dosa ti datai ari pengawa dunya tu. Ngambika kitai tau nyadi garam ba Allah Taala. Awa ke ngena pemasin pengidup enggau pendiau kitai, kitai ulih nyadi saksi Allah Taala ngayanka perintah Iya ti bemulia, lalu ukai ngayanka pendiau ti jai ti enda menuku baka kitai ti agi diperintah kuasa dosa. Dalam kitai ti dipegai perintah baru dalam Malaysia jam ke diatu, dia Perdana Menteri kitai bisi nyebut tema baru ba pengidup rayat Malaysia, Iya nya keluarga Malaysia. Reti nya semua rayat dalam Malaysia tu enda ngira bangsa, agama enggau pangkat. Endang diri sebilik magang. Nya utai ti manah, ti udah diransang Perdana Menteri kitai jam ke diatu. Nya alai, baka ni kitai orang Kristian ngatur nya ngambika kitai tau nyadi keluarga besai dalam menua kitai di Malaysia ditu. Tang sebedau kitai nyadi keluarga besai ba menua kitai di Malaysia ditu, kitai dulu ngempung kitai ti sama pengarap. nyadi keluarga besai Allah Taala. Laban enti kitai enda ulih ngempung diri sama diri sereta begempung enggau Allah Taala dalam Jesus Kristus, dia kitai enda ulih begempung enggau keluarga besai dalam Malaysia tu. Tang enti kitai Kristian ulih beserakup, enggau nadai dengki enggau pangan diri, nadai laya, ulih bebaik enggau pangan diri, bisi pengerindu ke pangan diri sereta enda cemuru ke pemujur pangan diri. Dia kitai tau nyadi garam ti ulih mai penyamai, pengerindu, pemaik enggau penyerakup ba pengarap kitai enggau ba menua kitai di Sarawak ditu enggau menua kitai di Malaysia tu mega. Nya alai, bekeni kitai ulih ngempung sereta bebaik enggau pangan diri dalam keluarga besai Allah Taala tu? Keterubah iya, kitai anang nunda chara orang Israel kelia. Sida iya orang ke dipilih Allah Taala, lalu sida dikumbai orang ke spesial ba mua Allah Taala. Sida udah dipilih Allah Taala awakka mai berkat ke dunya tu. Tang sida enda ulih ngereja utai ti disuruh Allah Taala kereja sida. Balat agi Allah Taala ngintu sereta nyelamatka sida, tang ngasuh sida balat agi limpang ari pengawa Allah Taala munyi ke dipadah ba Bup Hosea bagi sebelas ayat satu enggau dua. Penyilap sida laban sida kelalu amu sereta temegah ati ketegal bansa sida ti dipilih Allah Taala, lalu ngujungka sida kena pengerusak. Kitai orang Kristian enda tau sekali-kali ngeninggika diri ba jalai pengarap ti dipegai kitai. Laban nya tau ngasuh kitai sumbung lalu ngujungka kitai enda dipebasaka orang bukai. Lalu ngujungka kitai tau bebagi dalam keluarga Allah Taala. Lalu kedua, Kitai patut bekunsika semua utai enggau pangan diri baka diri sebilik. Bakalah Talo tudah bekunsika pengidup Iya enggau kitai dalam Jesus Kristus. Iya bekunsika pemakai, pengelantang, penyinu, pemerinsa, penguji, penusah, enggau pemati Iya nengah Jesus Kristus kena Iya nyelamatka kitai ti anak Iya. Lalu ke tiga, kitai ulih besemak enggau Allah Taala ukai ketegal kuasa diri, tang ketegal berkat Tuhan. Tauka munyi dalam jaku orang putih, By God Grace. Ari nya kitai patut bendar besemak sereta bebasa ke pangan diri baka diri sebilik dalam Jesus Kristus. Keempat, kitai udah diselamatka ari dosa ketegal pengarap kitai ke Jesus Kristus. Lalu pengarap nya mega kena kitai sama ngeringka keluarga Allah Taala. Lalu kelima, tugas keluarga Allah Taala iya nya mai pemasin kitai bejalai dalam pengerindu Tuhan.

Lalu ke penudi iya, iya nya pengawa keluarga Allah Taala mesti selalu deka begempung, begempuru, berandau, besampi, besembiang enggau pangan diri, baik ke nya di rumah, di gerija tauka di sebarang endur kitai ulih betemu, muji sereta ngemesaika Allah Taala. Ari pengawa kitai ke beketu, kitai ulih mai kuasa Roh Kudus tama ke dalam ati kitai. Tu meh pengawa ti dikereja orang Kristian di menua Galatia ti udah mai penyerakup ba menua sida. Tu tau dibacha kitai ba surat Saint Paul ngagai orang di Galatia bagi tiga ayat dua puluh tiga ngagai bagi empat ayat tujuh. Nya alai, enti kitai enda berengkah masin dalam pengidup kitai orang Kristian jam ke diatu, kitai tau pulai mansang tabar. Nya meh adat pengidup kitai. Kitai mansang nadai guna agi kitai lenyau pengering, kuasa enggau penau kitai. Pemeri Allah Taala ba siku-siku kitai. ti disuruh iya kena kitai mai berita manah ngagai orang bukai pen tau pulai tasal ba pengidup kitai, lalu ngujungka kitai baka ke nadai guna ba keluarga Allah Taala. Pia mega kitai enda tau kelalu ngeramika garam kelalu lebih ba pengidup enggau pendiau kitai, enggaika kelalu masin. Enti iya nyau kelalu masin, iya mega tau ngasuh pengidup enggau pendiau kitai pulai enda nyamai dipeda orang. Ba semua utai, kitai mesti enda tau kelalu lebih, taja pen kitai tinggi tauka baruh penuduk kitai. Kitai tetap mandangka penelap kitai, basa kitai, pengerindu kitai, enggau diri sama diri. Munyi ke dipadahka Paul ngagai orang di Pilipai bagi empat ayat lima. Lalu pia mega ba jalai pengarap. Kitai patut ngembuan penemu enggau ulah ti enda kelalu ekstremism tauka fundamentalism. Lalu kepenudi iya bala menyadi dalam Jesus Kristus? Gaga meh pengidup kitai baka garam ti mai pengerindu pemaik enggau penyerakup ke semua mensia. Gulai ke garam nya dalam pengidup kitai enggau betul ngambi ke ulih mai penyamai ba pengidup kitai empu diri sebilik ke pangan kitai. Orang ti diau semak kitai enggau orang ti enda sebansa sereta enda sama pengarap enggau kitai. Ngambika kitai ulih niri negika keluarga besai menua kitai di Sarawak ditu enggau di Malaysia tu lebih agi ba keluarga besai Allah Taala kitai. Nya alai kingatka jaku Tuhan Jesus ba Injil Matthew bagi lima ayat tiga belas munyi tu. Kita baka garam ke semua mensia. Tang ti garam udah tabar nadai jalai ngasuh iya masin baru. Iya nadai diguna agi. Nya alai lalu dibuai sereta diindik kaki orang ti bejalai. Nya alai anang ngasuh pengarap kitai ke Tuhan Jesus enggau ke Allah Taala nyadi tabar. Enggaika pengarap kitai diindik kaki orang ti bejalai. Nya alai ku Tuhan Jesus ba Injil Mark bagi semilan ayat lima puluh B munyi tu, Kemuan garam dalam pengidup nuan, lalu bebaik enggau pangan diri.

Amen. Kitai nampung enggau sampi pinta besampi kitai. Aram kitai besampi ke eklisia sereta ke semua mensia dalam dunya tu, lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Allah Taala temadu bekuasa, Apai kami te di serega. Nuan udah besemaya deka ninga kesampi kami ti minta dalam pengarap. Nya alai kering ke bishop kami Donald enggau Nelson ke semua bala padri, bala deacon, katikis, sub-deacon, lay reader,

Kami besampi minta nuan Tuhan meri pemaik, meri pemanah, meri pengelurus, meri penyamai, meri pengerai ngagai menua kami tu. Kejauhka semua utai ti tau ngasuh kami bebagi, ngasuh kami charut, ngasuh kami belaya. Kami besampi ke. Yang di-Pertuan Agong kami besampika Perdana Menteri kami di Malaysia ditu, awak ke sida ke nyadi ketuai ba menua tu tetap diberi nuan penemu, diberi nuan pengerindu, diberi nuan pengasih. Awak ke sida iya ulih ngatur menua kami dalam jalai pemanah pengelurus enggau pemaik. Lalu pia mega kami besampi ke menua kami Sarawak. Lebih agi kami besampi ke Yang di-Pertuan Negeri kami, ketuai menteri ba menua kami Sarawak ditu enggau semua bala kabinet, bala menteri, bala ketua masyarakat, tuai-tuai rumah enggau semua orang ti ngiring. menua kami dalam jalai pemansang, jala jalai pengidup. Nya alai kami besampi minta nuan merekat ke menua kami lebih agi minta nuan ngiarka penyakit covid semilan belas ari menua kami di Malaysia enggau di Sarawak ditu. lalu pia mega asuh menua kami enggau semua menua bukai tau bebasaka pangan diri lalu ngereja utai ti tau pulai ke penguntung semua. Beri berekat nuan ke semua kami ke kami sebilik ke pangan kami sereta enggau orang ti diau sema kami. Awakka kami tau ngereja pengawa Kristus dalam pemanah enggau pangan diri, lalu rinduka diri sama diri baka Kristus ti rinduka kami. Kelantang lalu geraika sida ti natka penyakit ba tubuh, ati enggau roh. Lebih agi kami besampi ke semua bala kami di Malaysia enggau di Sarawak ditu lebih agi ba dunya tu ti udah kena rampit penyakit covid semilan belas ti benung ngenat ke pemedis penyakit nya baik ke nya di pusat kuarintin tauka ba hospital beri pengerai beri penyamai beri pengelantang beri penyaup ngagai sida ti kena penyakit nya Tuhan. Awak sida iya jampat gerai, jampat nyamai baka selama. Lalu pia mega kami besampi ke semua orang ti sakit, baik ke nya di rumah tauka di hospital. Sida ke nyau tuai, ke nyau enda dapat besampi mega ke sida ke timpang pendiau enggau sida ke nadai apai indai. ti ngasaika diri sakit ba ati enggau runding sida. Lalu pia mega kami besampi ke semua penyakit ti datai ari kuasa Sitan ti udah ngerampit kami. Nya alai buai semua leka penyakit nya ari pengidup kami mensia lalu beri ke semua kami. Lebih agi sida ti bendar ngenatka pemedis penyakit, baik ke nya penyakit covid tauka penyakit ke bukai. Beri peransang enggau pengadang ati lebuh natka penusah, lalu beri ke sida pengaga ati ti datai ari selamat nuan. Lalu Kenya mega kami besembiangka semua orang ti enda lantang, enda nyamai, ti irau, ti takut jam ke diatu. Lebih agi sida ti ngasai kediri bisi betemu rapat enggau orang ti udah kena. positif penyakit covid tu lalu kena mega kami manggai ke semua orang ti ka swab test lebih agi ke ba menua kami di Malaysia ditu lalu pia mega kami besampi. Ke nembiak nuan ti irau ketegal ti bisi begulai rapat enggau orang ti udah positif ti ka swab test? Kami minta nuan Tuhan ngemata kesemua sida, ngibun sida lalu ngeraika sida lalu awakka sida nadai apan nama lebuh ti nguji meresa diri enggaika bisi kena penyakit tu. Nya alai beri kuasa Roh Kudus nuan diau dalam sida lebuh sida ti mansang beperesa. ngambika sida iya enda takut, enda irau, enda nangi. Tang arapka nuan merika sida iya result ti posit negatif ngagai semua sida ti ka di swab test. Nyalai Tuhan kemataka sida. Ibun sida, lalu iring sida. Nya alai dingaka kami lebuh kami ngingatka sida ke udah mati ti arap ke Jesus Kristus. Nya alai kitai sama ngingatka semua kaban belayan kitai ke udah ninggalka kitai ari dunya tu.

Triniti ti kudus ngasuh kita kering dalam pengarap enggau pengerindu, ninding kita ari semua utai, lalu ngiring kita dalam pemendar enggau selamat Iya. Lalu berekat Allah Taala Temadu Bekuasa, Apai, Anak, enggau Ruah Kudus diau enggau kita ngintu lalu nyaga kita ari diatu datai ke belama-lama iya. Amen. Kena kitai ngujungka sembiang kitai, kitai nyanyi siti agi lagu ke benama. Aku Rindu ke Jesus.